Guhdarên hêja û bi xêr hatin Piste Pist Podcastê. Ez Hîvran, îro li stûdyoyê mêvaneka min ê taybet heye. Mêvana min Navjîn e. Navjîn bi xêr hatî. Silav. Îro ez û Navjîn li stûdyoyê em ê hewl bidin ku li ser mafê zarûka biaxifin. Lê di pêşê em dixwazin te piçekî nas bikin. Navjîn, dikarî bi kurtasî xwe bidî nasîn? Ez Navjîn, yazdeh sal me, diçim pola pêncemîn. Ez bawer im we ji dengê Navjîn û xwe nasandina wê jî fehm kiriye ku Navjîn zarokek e. Tu çend salî yî Navjîn? Yazdeh. Yazdeh. Ji bo me ev beş taybet e, mêvana me jî taybet e, ji ber ku cara ewil e di Pistepist Podcastê de em zarokekê re qeydê digirin. Ji bo me jî kêlecaniyeka cuda ye. Navjîn rojeka te çawa derbas dibe? Ez sibeh dor heft û nîve şiyayê dibim. Xwe amade dikim, taşeya xwe dixwim û diçim dibistanê. Saet do pênca têm malê, hinek dişoxilim an jî pirtûk dixwînim. Bi malbata xwe re ve qutebas dikim, saet dehê diraz bim. Baş e, ji bilî dibistanê tiştekî ku tu dikî heye? Ez amûlê dixwim. Ha, kîjan? Def, yanî erbanê jî dibêjin. Pir baş e. Ez bawerim tu li Zarok TV Te dest bi dublajê jî kiriye hêdî hêdî. Erê. Wekî ku me jî fehm kir hevaleka me ya bi piralî ye, em jî serkeftinê dixwazin ji bo te. Ê navijîm bi te zarokbûn tiştekî çawa ye xweş e an xirab e? Gotin zarokbûn tişteka pir xweş e. Bi keyf û bi lîstik jiyan gorî min tişteka pir xweş e. Lê ji bo ku pir nikarin biryarên mezin bigirin, carna Dixwazim zûga mezin bibim. Ji ber ku tiştê ku tu dibêjin wek zarokek tê qebûlkirin û ez bawer im gelê caran ji ber ku tu zarok î hin tişt tên paşguhkirin. Min wisa fehm kir. Yani eri hin e. Rast e. Wekî din em dixwazim piçekî hêdî hêdî em werin ser mijara me, li ser mijara me em biaxivin. Ez ez bawer im te têgiha mafên zaroka bihîstiye. Erê. Bi te çi ye mafên zarokan? Mafên zarokan dibêjim qey mirovên ji hejdeh salî piçûktir yanî zarok ji bo bi tenduristî û bi perwerde bijîn hatiye çêkirin. Belê rast e, di fermiyetê de yani di hukûqê de jî ev pênas e, wisa ye bi rastî. Ez jî çend tişta dixwazim li ser zêde bikim, hin agahiyên teknîkî bidim yanî. Mafên zarokan ji hêla Neteweyên Yekbûyî wek Peymana Mafên Zarokan hatiye qebûlkirin. Di sala hezar û neh sed û heştê û nehan de ev peyman hatiye qebûlkirin. û di dinyayê de sed û not û sê welat vê peymanê qebûl kirine, Tirkiyê jî yek ji van welata ye, lê mixabin hemû mafên ku di wê peymanê de nivîsîne nayne cî. Wekî te jî got mafê lîstikê, mafê jiyînê di nava vê peymanê de hene. Heft mijarên sereke hene di vê peymanê de. Ez bi kurtasî behsa wan bikim, paşre em vê pirsê derbas bibin. Yek mafê jiyînê ye, mafê perwerdeyê, mafê tenduristiyê, mafê parastinê, mafê lîstikê, mafê fikirandin û xwe îfadekirina bi awayekî azad û herî dawî jî mafê jiyandina cem malbata xwe ev hemû di nava vê peymanê de cî digirin. Navijîn bi te çima têgihek bi navê mafên zarokan derketiye holê? Gorî min ji bo ku zarok nikarin tenê bijîn û nikarin berpirsiyariyên mezin bigirin yanî nikarin pere qezenç bikin ez jiyana xwe dûn bikin ev maf hene. Te pir xweş bi min ravekir yanî çima ne gotine mafên mirovan Bi taybetî gotina mafên zarokan wekî te jî got yanî zarok hê hin tişta bi tena serê xwe mixabin nikarin birêve bibin ji ber ku ew pêvajoya zaroka ya mezinbûnê hê jî berdewam dike hem ji alê fîzîkî hem ji alê zîhnî ve ew pêvajo ji bo we hê temam nebûye ji ber vê yekê jî ne gotina mafên mirovan gotina mafên zarokan Navjîn, Bi te zarok divê herî zêde di kîjan mijaran de xwedî mafê axaftinê bin? Gorî min biryarên derheqa we de ji bo ku hêkê zarok nexwaze nikare bi zorê dereka dê an jî bi kesê nasnakî bijî gorî min ev e. Bi min jî wisa ye. Yanî carna em mezin ji bîr dikin ku biryara zarokekî bipirsin û bêyî wî herin ciyekî. Wek mînak yan mînakeka basît e. Di nava malbatê de jî ev pirsgirêk heye û gelê caran mixabin li dibistanê jî heye. Bi te li derdora te pirsgirêka herî mezin a zarokan çi ye? Pirsgirêka herî mezin, wekte zarok pişta xilan ji pirsgirêkekî wê hebin mezin wa godarî nakin an jî godarî bikin jî çîk dibêjin ya tamam tamam dibêjin an jî tiştekî nakin. Erê gorî min e. Di nava malbatê de em bêjin. heman tişt. Ere yani gormî jî derheqê malbatê der derekî de jiyandin bajareka dî yan ji welatekî dî gorî min divê zarok kare bipirsin. Gere fikra zarok jî jê bipirsin. Bi te li dibistanê piskirêkek wisa heye di navbera zarok û mamosteyan de an jî di navbera zarok û meziniyên din de? Gorî min ji bo her tiştê derbas dare ji bo ku rastî jî tişteka girîng e yanî. Rast dibêjî bi min jî. Bi te zarok dizanin dema ku tiştek bi serê we hat an jî mafekê we hat binpêkirin dikarin serî li kîjan mekanîzmayan bidin an jî çi bikin? Gorî min pirê wan nizanîn ez jî tam nizanim lê heke ev tişta heqê malbatê be an jî jar ve be gorî min her pişkî divê malbatê re bêjin. Ez wisa difikirim dibistanê bêjî mamostekî be. Belê rast e wekî din em bêjin mesela ez bawerim di jiyana te de jî heye kesên ku tu ji wa bawerî Erê. e dikarî serî li wa jî bidî an jî li wa bigerî di mijareke wisa de. Nav jîn rojek ku hemû mezin li te guhdar kiribûna te yê bixwasta ji wan re bibêjî çi? Ez ê gotibam kî zarokên li kuçeya de an jî yanî yên pê mal re çaresarî bibînin. Ji bo ku wek te bibînim pir xemgîn dibim û dixwazim çareser bikim lê ji destê min tiştik nayê. Ez ê vê gotibam û ez ê gotibam mafên zaroka bînin cih. Ez ê vê gotibam. Navjîn ez gelekî sipas dikim bi min sohbetek xweş bû. Tu ji piştî dibistanê derketî hatî virê betlandî jî zanim. Lê dixwazim pirseka dawî bipirsim û em xilas bikin. Tiştekî ku tu bixwazî lê zêde bikî heye gelo? An jî ez wisa bibêjim gelek kesên hem biçûk hem mezin vê podcastê ew ê guhdar bikin. Tiştekî ku bixwazî ji wan re bibêjî heye? Heke vê tişta kesên mezin guhedar dikin ez were dixwazim mafên zaroka bînin cih û were xirab tav negerin. Gelek sipas dikim Navjîn ji bo hatina te. Em niha hatin dawiya vê beşa xwe heya beşeka din bimînin di xweşiyê de.